Mwanche omorigereria o Gusii Voice, naende ne rituko rinde nte kogwakera mbuya mono ase aye ogendete konya goto watch na boigo ko watch story chiaito chiri tokoba tokobaretera. Ase amarita nkorokwa Mark Knight naende nte kogwakera mbuya mono aye gwa subscribire echannel yaito, aye nomonto omuya naende Nyasaye tiga aende kogosesenia. Ase baria bago supportse chistory chiaito ogokora, Nyasaye tabatiga naende Nyasaye tiga aende kobamentera ase mokorusia naende bira na ororo. Nakore story ya omong'ina Pacifica. Nyamirambo, oyo nomong'ina omogotu bw'emiaka emeemo na abange babere bakong'akera esimi bagontebia ng'a Mark naitwe omong'ina oyio estory yatokoneire sana. Abande ba supportire ase baranyare naende nkobakera mbuya mono mbare batomire emia, mbare batomire mia mbili, mbare batomire chibesa chiabo chinyinge kulingana na ase okonyora kwabo. So far ase ekero tokorigereria our contributions it's we are we have almost 20,000. And buna twaikerete igo, banto bange babeire bagoteba ng'a Mark Knight, inche toirane mpaka ase aria, erio tomanye ng'a needs chi'omong'ina oria nchire chie chiga, naboigo nkiaraganie buya buya erio tomokonye eh boronge. Abande bagateba ng'a Mark Knight genda iga arire osiyo ase aria omochie oyio ore osiyo kabisa, buna toikaga iga, twarigirie abanto baomire nkobaorokia tore buna bagenderete konya kooma, naboigo. Koranch naki torakore round up togore ebinto biria bitakiri buna bono ebie ebituma, obori na ebinto binde binge ne chianga. In fact let me tell you am shocked ekero natebia abang'ina bachaka iga korora gose mpaba masaai iga omochie oo all round na ogochachukera ase abwo bacha abanto twanyora korwa ase abaaa ebinyoro iga iga.

Tagotwarana nonya nomonto oramoberesie, we have requested nomonto oyomo otebire ng'a omochikoro oyo nare iga iga omochie oyo, omochikoro oria orache amenye nere. So we are requesting ng'a toise konyora nonya na egetanda kende extra, na emattress extra ase omochikoro oria iga arabere, na omong'ina oyo abere ororo it will be best. Tekoraba eti round eki kiabeire then I will give you a list of what we need, erio tobeke nonye ne ne etarget ya chibesa gete toraganie, erio tokonye omong'ina oyo iga ase obogima bwaye boria atigaretie ense eye iga. Inche nkorokwo Mark naye tiga tosa gochiga iga torore ng'a ngigegenderete ase omochie oyo. Mwanche morigereria bono iga buna tore iga iga, noroche abanto mbagenderete konya kooma, my director nabo akobaorora ki ekegenderete igoro iga iga, erio barore ekegenderete. Aye- agwo noroche ng'a abang'ina abo bare agwo mbagenderete kooma nyomba eye iga, banyiomire isiko isiko onsi, naboigo na ime. Director intitosa gocha maiga, at least abanto barigereria, noroche buna abang'ina aba bagenderete gokora egasi engiya very nice,

Eh, isika nagochia aria, nagochia aria. Omong'ina oyo noare moina? Tete torakwana nere. Omong'ina mbuya ore? Eh? Mbuya ore? Tiga ndakobekere egento eke igaa nario ekero ogokwana abanto bagokoigwa. Eh, ng'aki bono omong'ina? Nigo otekonyaregete.
Nki okonyarekera?
Egekuba Mm.
gekonyatia. Mm. Na amagoro timbwati. Magoro Nigo nkoba.
ngochia kogenda iga, naba iga. Mm. Mabuna amaganda iga. Okay. Abuga ng'a po. Iga, abwo ga ng'apo tata. Ninyimuka, Rituko riria, abwo ga ng'apo. rituko riria narwete aa, nkwariete enyama eria nagorete?
Nariete ba- baiyegete bakarenta, mbarentete amaniga aya. Ninki barete?
Enyama enyomo ma yaete iga igo bakabora ba. Ere esinki gwakorete ere omong'ina onde y'enyama eng'omo pa? Enyomo ma, Eh? enyomo ma akaiyeka, amani aka abo. Amani aborete?
Ng'a. Mm.

Korwa mambia twarosirie endagera omong'ina nanywe echae togendererete egasi lunch nkorosie tore naende omong'ina anyore. Nki rero okorosia lunch? Rero nobokima natumire abana baa barosie. Omong'ina ki?
Enyama. Eh, omong'ina atagete enyama nkomorosete enyama eng'umopa? Namorosia yaye nengiya yarenge nokoba ki amaino atabwati.

ngotwere ime korugoro nebibao biro. Omong'ina oye kwani, bono nte tong'ira gochia, omwancho omorikere nte torarigererie getanda kera, nte torarigererie getanda kera iga. Eke negetanda omong'ina oyio are korara? Eke negetanda are korara, egetanda are korara, echi ne, nebinto biria binge bi. Nabo ebisinsi.
Obosinsi boria.
Eh. Mm. Egetanda eke kibwate chinsuri iga Grace. Mm. Konya momaete ebe gose naino Konya ndero. ntomaeti muna bono inche ngocha Hmm. namoa endagera Mm. inche bono nanya komwarera timeti mbono nacha korusia amaita aria Mm. nacha konyora na ebinto ebi bigachete ime. Mwanche omorigere timati gose director yane neroche Mm. ekigenderete aa chinsuri chire chinyinge Echi Grace. ebisete ima Maya ebinto ebi ime.
Timanya gose rigereria ritano ne rigereria tinteto rigereria rimibori enchera chinswe mpaka ase amaito aya. Amaito aya
bono konye buna ngocha namwarera oborangeti bono tindi gochi narigereria ime. Eri twasokire twasokire egetanda eke nari nanyorire ebinto ebi ebisete ime.
Wee omoito rende igo mpaka bire omoito oyo ime. Omoito naro mbire. Mwancha omorigetie maete gose norigeretie omoito ora.
Omoite bono konya ore negetambaa, bono narusie egetambaa nanya konyora ebinto ebi ebibisete ime. Nabio ebi? Ee, nabio ebi.
Inche omorigereria bamura bamura bamura bamura omong'ina oyo oriire mpaka abae riria omong'ina oyo nonya ndoche ngocha komenya arenge emiaka emenge ebinto ebi biamoriire bobe. Bono egetanda eke nkeirane nyomba aria? Yaya ngekoirana.
Ngekoirana naende bono egekomenta ebinto ebi ebikwanda naende kom- kobeka nyomba naende. Mm. Ee kaka. Mwanche morigererie nte togore ebitanda bibere gwantebi ng'a kwanyorire omonto oramenye nomomino oyo Ee nanyorire. ng'a oyo Akamura ko omochokoro. Mm. Gose abanto banya koboria bare ng'aki ekinyoro eke iga yaani monto oyo oramenye na momino oria Omong'ina oyo nokoba are koangana omete igoro y'abang'ina, ee, onya gotutana abana ng'a ki, tinteti bachokoro iga, bono onyore abachokoro ebe bakobua. Lakini bono rero inamote ng'a mpaka momenye na omo- na omwana. Omwana oyo nanche. Omwana oyo nanche, ngireti naye niaro akamura. Akoba gagocha orara. Orara, Ehe. narosie endagera narete abare, Yes. ere bono obokwenda mwabo esibia onde esukuru. Okay. Mwanche omorigereri ntotaete ebitanda bibere. ebitanda bibere, chimatress ibere, amarangeti, amarangeti gose chiduve. Chiduve ki nabo tokobagure na chi bwate Omong'ina nanyare riberia. eduve takonyara oborangeti. Nonya oborangeti.
Eh, ase eng'encho omanyete Ekiagera bono namogote. ninche ngosibia.
Mm. Eh. Anyore amarangeti. Mm. Eh, abere. Mm. Eh, na ebitambaa. Ebitambaa bibere, Igo bono ebitambaa bionsi bikoba bine, bine. Amarangeti abe, ab- abane.
Mm. chie ebitanda bibere. Naboigo chimatress ibere naende ngige toganeti omong'ina one naganeti chianga, chianga echi iga gwateba chibare chinsuri. Chianga echi nachete nga kende chikonyaa chiagotire ngasamba nkamotigera inke bono echi ntoria koirania nyomba echi etogosamba. Echiro ng'ai ere rero?
Nyakwe. Intwe twande baka Nyakoe, toche torore inki torakore ororo. Nyakoe igo tonyore chianga. Naende omwanchi morigereria onye kobwate chianga, gose onye korate komenta omong'ina oye chianga, you can just call me eri tomogorere chianga chinde chinyinge. Naende nkobakera mbuya mono abase baria batembire kogora, Grace oyo iga namate yarigia aba, abase bati barenge kwarigia? Abasubati sita.
Abasubati sita. Naende gwateba ng'a omanyete ase aiga abanto mbaiyo, igo bakatobaakani. Ee. Ee. Siringi ire iga ogwantebi?

Naende mebe komoburetera.
Egasi ya Yeso nonyekore amatuko onsi. Nabo ngokora, Mm. Ee, bono gaki ki nairure gokonya omong'ina, ning'ange, Okay. kiagera mbaba. Inche nkoba ki nko supervise Mm. kera engaki Mm. kera engaki buna omotinyi okoera ko make sure ng'aki ngoeta gochia anda every month na nairana na confirm ng'aki emeremo eria omong'ina oria nagendete bono inche nabeire omochi korwa rasmi Mm. omong'ina oyo iga inche nkoba ki nko confirm ng'aki amenyete Mbo. Ah, naende nki getakeire tomente iga Iga iga nateba, Yaani momogorere emesa rende twatereke em- endagera emesa ase moratereke endagera ehe ne chisituri ebere go plastic Chisituri. chairs nonya mbibere Eh, two plastic chairs eh mm. Ah, two plastic chairs nande ki na omotungi bwa amache na ekebuya ekemo rende motungi naye ekebuya ekemo Aye. motungi eng'ani ng'aki nabo tokogora nonya lita mia moja Eh, lita mia moja ire Eba. ng'omotungi oyo okwane Tindabori aro igori, timaeti Ngoika tore ntoreteke. chiro, ngoika tore chiro, lita mia moja, eh, torore gose ntonyore ne- nekebuyu, ekebuyu ekemo, eh, one kibuyu. Omong'ina oyio nanyare goitachera amache gose anyore nonya na echupa akobe? Omochokoro nabo akomotachera, Ehe, batereka abwo banya goisibia. okay. Ah, na ebeseni, oh, ebeseni. Chisabuni chirochio nabo tokorora ng'aki toragore eriko naye bono orachigache eh, chisoaps eh, na ebinto bi'ogosibia okay ebituma ebituma titogore birenge biraisana omwaka oyo Mwaka oyo omogima.
Eh, Ntokogora chiguni isato rende. chiguni isato Ah, tiga togore ibere

Intwe ntware gochia komanya onye tari tari Grace. Ah, Grace naende gento ki? Igo. Eh, igo tonyore nebinto ebi bionsi pi. Nyasaye ntete agoseseni erio tware chinguru chiokorenda omong'ina oyo. Intwe tokoba togosupervise. Eh, nabo ngocha gakera engaki narigere engaki omong'ina agenderete. Ah, negento ekende nabe gakonyora endagera eye iga. Eba. Igo mwancha omorigereria ekero twarigereria iga iga twanyorire ng'a ebinto ebi bionsi pi ebitanda bibere, eh, chimattress ibere, eh, boigo. ebi bitambaa bine ne amarangeti ane twanyorire tonyore akamesa agake iga, ebirogo bibere bie plastic, omotungi ya hundred litres, ebeseni eyemo, ekebuyu ekemo, bono iga ne chisabuni, chigunia ibere chie ebituma, ching'ende. boigo nobori, ng'a ebinto ebi nabio bikogenderera ko- ko sustain ne chianga chi'omong'ina oyo iga. Nkoenda tore mpaka echiro nyakoe, ntaete abande bagendererete gokora egasi nkoenda tore na grace mpaka nyakoe tore ekeri toranyare, koreta ase baria batumire ake igo some donations ibere isato, togende torore nkere ki toranyore, abwo igo nkobabekera ande iga abwo bono etarget, baadaye ekero togokora rituko nkobabekera ande etarget y'ebinto biria totakeire ko- kogora bionsi ase obwamo, eri torore ng'aki. ngekaki keng'ane ngaki torainyare koirani eri torore omong'ina oyo iga omenyire ase obogima bore obuya. Thank you so much ase aya ogenderete konya korigereria ng'a ah, omong'ina oyo nabo atakeire komenya. Abanto ba- ba- barorire amabera sana omong'ina oyo. Abanto bakumeri sana naende abanto bako imagine omong'ina emiaka eye yonsi. Abana naende akoroka nomotindi sana.
nomotindi are lakini rende omong'ina nainche ne chinguru chiare kombora

Mwanche morigererie, egetanda nkere esike atoirire, kere ase eng'encho mong'ina oria ntware gotiga ebitanda keri kere na nyomba, ase eng'encho kebwate chinsuri chinyinge, naende kebwate nonya na emattress togochi kogora, twatete gokora eshopping y'endagera but now we are forced to do.

Make sure ng'a mwa supportire tonyore twara ng'a shopping ng'aki getanda keria ngekoirane nyomba. Tiga toragore getanda togore ne mattress then tomanye gokora shopping baadaye. Nimaete ng'a nko ukiguza unaendelea ku support omonto oria anyore endagera. Eh, tiga togende na Grace tochi korora emattress.

Maturesi,
amarangi, ematuresi, amarangeti abere, eyio ase aino oboma are, obomesi, ebisi, ee. Bono otore iga iga rona, gwateba rona. Rona, hardware. Ne- norigete igoro?
Eri risoma aria iga riri
Oh, e- e- beka wide, beka wide, abanto barore ng'a nonde ma. Ere rona hardware. Ao, bono otoregane oroche emeitoga aa yonsi. Omoito, omoito atosibe, omoito bwatosibeire noro oyo. Eh. Omoito twanyorire noro oyo iga. Eh, omong'ina oria takonyara koirani mo- moito oria arenge noro obwate chinsuri chinyinge. Let's just do this.

Ase omochie morigererio, ah, bono embura yatwire enyinge sana bado nabo twa camp iga are tokori rigima eri kone ki ng'a omong'ina korara ase agiya. Egetanda eke kere inse aa, eki twateba ng'a nkekoirana nyomba ase eng'encho kebwate a lot of bed bugs. Chianga chiria chiarenge ime aria etwamoa chisambwe, Ne mattress eri tekoirana nyomba. In fact according to abanto baria ba supportire abange naende togoteba mbuya mono abange batebete ng'a omong'ina oyo aegwe endagera na chibesa twabwate nka igo twatebete togore endagera but twa change mind ase eng'encho bono egetanda ngekoirana nyomba twara ng'a tiga togore egetanda ne mattress naboigo na egetanda eke iga toikire aa boigo ne mattress. Ne chi namarangeti abere, omong'ina oye tatakeiri bedsheet atakeire oborangeti akwara na obonde akoibisia. Yes. Abanto mba suggest ng'a omochi kore amenye amenye enyomba eye nere. Ko meaning ng'a onye oyo orata komenta egetanda kende na bakomenta emattress ende nabo oyo oratake bono kogorera omong'ina oye endagera you can still do it. Tiga toramobekera iga ararara. Nabo gotwakire simi onye gotete komenta endagera gose gokora kende gionsi you can still do it, oyo otete komochincheria amabati there is also room. Number ya Grace nabo ngochi kobaa, onde otete number ya Grace nabo ngokoa erio mokwane na Grace boigo enchera ere rahisi yokoumera omong'ina. Nte tosoe iga iga, intokobeka rende egetanda eke nyomba.

Tata, mosesenigwe, naye nimonseseni, naye nimosesenigwe, bono bono ndere mondi mondikere nyamabere e amabere a- amarwa aya aya tari amarwa naro amarwa, basesenigwe, buna gento bwobarenta.
Nigo mbuya mono. Inki mokwane?
Eh, Gaki okorokwa?
Osesenigwe naende ndere
kwandetera amabere,
tincha gokwa.
togokwa.
Ndikire.
Nyasae agoe nyomba. Naye onde akogenda buya, Ewa. Nyasae agosesetie, Ewa.
emiaka na emiaka, Amina. oche kogota buna onde iga. Amina, amina, Bikira amina. Maria agosesenie. Amina, amina, amina, amina, Aye. amina. Naende oche onetere ki? Eh. Inche ndikire amabere nariira amarwa. Nyasae. Rireri, keumbu ng'are. Keumbu ng'are. Mobwati egari mogochia?
Sokoro.
Okwana. Baba.
Sokoro. Mobwati egari?
Mogende Nyasae abaeti buya, Eh, naende moche korora nkio. Aha. Inki mogocha? Indi Inki bora, otete toche ntebi?
Rituko otete ng'inche nabo ngocherere, ndiri otete ng'inche. ndetere endagera.
Mm. Naende oyo tore komo tabwati endagera. Ah, Omosacha oye nakwete, na oyo nagakwa, na abana bana kianda bagakwa. ntoche tokorentere baba. Abo ka bura batato.
Ntoche toche, tiga toende natambe tokoenda.
Inche gotwera amate. Inche otwerwe amate agoteba. Inche aya tete ogotwera totwera amo.
Ntagotwera amate. Osesenigwe. Amina. Amina amina. Amina. Inche korokobatibi konya moraba, seito mogusero. Mo- mobacha baba narenge omobacha Nakogoreire omwogo, Eh, nakogoreire obori, eh. nakogoreire ching'ende chionsi Oragere oigote. kinochire, nakogoreire ebituma Ero. chi bionsi pi. Gocha kobeka
omokogoti o- o- nangireti oyominto bandugera mbantiga abe enchara. Oyo nomwogo.
Ancha ng'o natere gantwarete. Ng'ai bari bande bare? Nchongo nchongo baba no naye. Eh. Chobwate gaiga obo no bori. Eh. Mochi monyare. Obori tobe. Eh. Eh. Obo no bori bonde. Eh. Obo no bonde. Mocho nyare bamura. Mong no ndai aro asiri bwero ngori. Nakomorugera.
Akomorugera.
Esire chingende. Metororo emenge owe ching'ende. Echire echinde. Nasire baba. Echire echinde. Echire echinde. Naki mokobora. Nechi kabisa nechi. Naye karabu. Echire echinde. Mwachi morigereri. Ebituma bire bitwara anto goikia. Nabo twatiga amaate y'ebituma egunia enusu, emeturero erenge twagora? Emeturero 20. Twagora emeturero 20 ase eng'encho ye budget, oratake torment eyende nabo ogoto ogototoma gocha ase aya iga. Boigo oyo oratake enamba ya Grace you can just tell me nkoe enamba ya Grace erio odinere.